Int taf li bdejna.
Mux bdejna, l-ħares bdejna, baqa la ftit oħra biex tibda l-iskola, sant għamil Mux għall-iskola t ngħid għall-programm, jekk taraw xaġa ah, interessanti, ibatulna. Isma' fil-każ li li tibatu li xejn, għax għandu biex nagħmel bl skola Sa kif instressjat. Eh, ngħidlek inti ma tafx issa, eh, x'issa barra it-tifel, issa it-tifla wkoll ma tix tilab titgħamel l-kodba u l-affarijiet. Su stress kbir, u stress ħafna fuq ġenituri. Itlob forsi jagħmlu bħalma jagħmlu l-Ingilterra. X'ħajamlu l-Ingilterra?
għax l-Ingilterra rrealizzaw li peress iqishom fis-sajf il-ġenituri jkollhom it-tfal, huwa diffiċli biex japprofittaw mill-holidays li jkunu off-peak prices, fhimt? Allura ddeċidew li ħa jċaqilqu l-vaganzi tas-sajf ħa jieħdu ftit minnhom f'Mejju u ftit minnhom f'Ottubru. Tannek.
Għanek għax. Għax inti l-off speak.
Eh. Tajjeb, kif it-tfal ma jkunhomx ikunu bil-werqa, bil-lejf, bil eh. ħaj ċaqel u kol meta nis ħibdu jisifru xkunhom it-tfal magħhom, allura l-off speak jiġi mhux off speak, u allura din kunu għamlu għalxej, allura jġib dan l-istress, jġib dan sajf, jġib dan l-affarijiet, allura ħaj jiġu għal darbtej l-off speak u għak ma nafx kif ħanaqbas. Għalli, għalli, isma taf minn qed jipprova jgħix iktar? Min? Il-fażi. Oh,

James. Eh, James, eh, James. Ma tal-James, eh, tal-James. Eh, eh, eh għamilt dak, u ħad ghost fast, mot l-ibstar, fast. L-ibstar.
U kiet ta' bejba ta' sanfazi. Sa' kem dawret wicċa biex iġib dik il-kurda biex tamillek ta' dem Kont nżajt l-arwin ħuta. Il-best minn hemm fazi għajt li m'għandek xalfej. Minti hekk taqbad u tinżalhom. Jiena eh. ninżalhom dejjem forsi eh, iċ-ċans xiġi. Ġieli ġrat la fazi għal ikompli. Ejja, insomma, xi rriżulta mit-test tal-ġin, sejja. Let nixjieħ fazi.
Eh, kellha bżonn tagħmel it-test jien kont ngħidlek mill-ewwel. Eh. Biss biss dak il-flok li għandek fuq taf kemm ilu għandek, kemm inni nafe. Oh, għajja, daddu ġdid ġiex li kol ma konstrajtu, tnejn.

Jew x'inhi, ħalli m'għandekx ħin faċli. Dik il-ħaġa tal-fażi li dejjem tiela' u qatt ma tinżel! Hija vera pasta su ħamallu li tgħid dawn l-affarijiet waqt chowder, ma nifhimhekx. Fiż-żmien kont ngħid id-duda fażi, illum iż-żmien dejjem tiela' u qatt ma tinżel tihom fażi tihom. Ara ammur li hemm pasta. Imma ma kienx qed ikun pastas, ta? Iktar għax hu ma jafx ikun pastas. Pastas da li ġej, aħna naħflu professjonisti f'dan il-programm. U li jmiss huwa Captain Jack Morgan. Hi Jack!
Ah, Valent, how are you, Daniel, all right? All right, all right.
Ajma, kull darba ta' ta' sħadni, kull darba ta' sħadni. Muxek jismek.
Yes, yes, Jack, Jack Morgan. Isma, isma, kurzita, il-petrol għall-aeroplan, min jikalkulah? Tiġi familjari, jienu tal-petrol, oh. Imma kif taħdem il-biċċa? Eh, jiġi wieħed bil-Bowser hawn noħroġ mit-tieqa ngħidlhom li li. Eh, bħal karozza. Eżatt, eżatt, eżatt.
Eh, imma kemm titfalu bħala bħala hekk, bħala liters jew gallons ma nafx kif tagħmlu? Jiena, jiena Jiena naħdem ma' dil-kumpanija sewwa, illi allura esaġġ niġi nitnejjek kemm kemm dan, ngħidlu dejjem imlieha hu mhux xorta mhux qiegħed inħallas. Imma hekk ma jiġix tqil iżżejjed, l-ajruplan hekk timlih iżżejjed.
Taħseb?
Ċert. Ara, jien li naf żgur li you should have enough petrol aw aviation fuel għax aħna hekk nitkellmu fuqu, to go to a destination, jekk jqalalek xi ħaġa tmur f'destination oħra. Fimt.
Fimt kif taħdem? Fimt, fimt. U eżempju l-lum fej sejjer? Il-lum, let me check on my notebook. Eh, L-lum bomba, l-lum għal-Madrid, no, no worries l-lum. Għalix?
No stank imur, no dridin. Għalix? Għax Madrid, dej Madrid, għax Madrid. Good night, this is your captain speaking, this is Shooter and I'll see you tomorrow, bye.